Ацы таурӕгъ хуыйны Мӕй. Иу усӕн уыдис авд лӕппуйы, ӕмӕ хосгӕрстмӕ сӕхи бацӕттӕ кодтой ӕмӕ ацыдысты уыгӕрдӕнтӕм. Уыцы заман ус чызг ныййардта ӕмӕ уыцы ус уыдис сырджын. Авд ане сбаста ӕмӕ аходӕн сихор райдыдта кӕнын йӕ лӕппутӕн. Мӕм уыцы рӕстӕджы чызг дзуры авдӕнӕй. Демӕ, дам, макӕ кӕдӕм, дам, цӕуыс? Мад фӕдис ис ӕмӕ чызгмӕ дзуры, кӕдӕм, дам, дӕ кӕнон, кӕдӕм, дам, кӕййонг фӕцӕудзынӕ? Кӕййонг фӕцӕуай ды, ӕз дӕр хауиионг ӕмӕ, дам, ма кӕн демӕ. Йемӕ, дам, хорз чызджы акодта йемӕ, сихор рахаста, ссыдысты уыгӕрдӕнтӕм, лӕппутӕ бахордтой ӕмӕ ӕфсымӕртӕ чызгмӕ дзурынц, Ацу ӕмӕ, дам, бӕхыл сӕхсӕн бакӕ, зӕгъгӕ. Чызг ацыдис ӕмӕ налымӕ нал зыны, ӕмӕ кӕстӕр лӕппу чи у, уый зӕгъы, Акӕсон чызгмӕ, фӕдзӕгъӕл ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ йӕ фенон кӕм ис, ӕмӕ ацыдис. Ацыдис чызг агур ӕмӕ кӕсы, ӕмӕ чызг бӕхы мардыл бады ӕмӕ йӕ хӕры, ӕмӕ йын йе рдӕг хӕрд фӕцис. Лӕппу фӕстӕмӕ йе фсымӕртӕм ӕрбацыдис ӕмӕ зӕгъы, Ӕз уемӕ нал цӕрын, цӕугӕ кӕнын. Ӕмӕ ацыд. Фӕцыдис бирӕ, фӕцыдис бирӕ бонты, бирӕ фӕцыдис ӕмӕ сымбӕлдис

Загъта, Ацу, ӕрмӕст дын дӕттын сӕрвасӕн ӕвзалы ӕмӕ дур. Ӕмӕ дын ӕвзӕр куы уа, уӕд-иу сӕ-иу аппар ӕмӕ дын баххуыс кӕндзӕн. Лӕппу ныццыдис йӕ хъӕумӕ ӕмӕ дзы цъиузмӕлӕг нӕй, сырджын чызг чи у, уыдон, уый иууылдӕр бахордта адӕмы. Уӕд дын ӕм чызг хъӕуы астӕу рацыдис ӕмӕ йын зӕгъы, Мӕ иунӕг ӕфсымӕр, кӕм уыдтӕ Ерынмӕ? Ӕз дӕуыл куы хъуыды кодтон, куыд дӕ мын дӕ? Ӕгайтма нӕм ӕгасӕй ӕрбахӕццӕ дӕ, цом хӕдзармӕ ӕмӕ аныхӕстӕ кӕнӕм, зӕгъгӕ, йын зӕгъы, Лӕппу дӕр бацыдис мидӕмӕ, уатмӕ йӕ бакодта ӕмӕ йын зӕгъы ссырджын чызг, А, мӕнӕ уал, дам, дын фӕндыр, ды, дам, дӕхи аирхӕфс, ӕз уал, дам, мӕ зилӕнтӕ кӕнон, ӕртӕккӕ дӕм зындзынӕн. Чызг бацыдис йӕ уатмӕ ӕмӕ йӕ ссыртӕ цыргъ кӕнын райдыдта. Уыцы заман дын мыст къуымӕй рабырыдис ӕмӕ мысты бадтис мады уд ӕмӕ йӕм адӕймаджы хъӕлӕсӕй хъӕлӕсӕй дзуры, Ома, дам, ацу, ализӕрдыгӕй, дӕуырдӕм хӕрдзӕн мӕ хъӕбул. Мӕ лӕппу чи у, уый рудзынг, дӕллаг рудзынг байгом кодта ӕмырдыгӕй цъыбыртт ӕмӕ лидзынмӕ фӕцис. Уӕдмӕ дын мыст фӕндыры хъистыл Гӕппытӕ райдыдта ӕмӕ чызг афтӕнхъӕлдта ӕмӕ лӕппу цӕгъды, ӕмӕ та дарддӕр сырх кӕны йӕ сыртӕ. Йӕ сыртӕ сцыргъ кодта ӕмӕ рахызти ӕмӕ уыцы хабар куы федта мыст хъистыл гӕппытӕ кӕны, уӕд райста мысты ӕмӕ, дам, мын мӕ йын зӕгъы, ды, дам, мын мӕ комдзаг мӕ дзыхӕй куыд байстай? ӕмӕ йӕ аныхъхъырдта. Мыст йӕ фӕстагӕй рагӕпп кодта Уый та дыккаг хатт ӕмӕ ӕртыккаг хатт дӕр афтӕ ныууагътам сты ӕмӕ лыгъд радта йе фсымӕры фӕдыл. Лидзы, лидзы, лидзы мӕ йӕ ӕййафы. Лӕппу дӕр уый федта ӕмӕ сӕрвасӕн аппӕрста. Се хсӕн пыхсхъӕд ӕрзад.

ӕмӕ та аппӕрста, цы йӕ уыди, уый ӕртыккаг ртӕйӕн ахъуыды кӕнын, сӕрвасӕн видур уыдис, ӕмӕ стыр хох се хсӕн ӕрзад. Ӕмӕ та хох дӕр бахсыдта, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, цы взӕр чызг, сырджын чызг, ӕмӕ Феййафы лӕппуйы. Уӕдмӕ дын лӕппу федта йӕ мӕсыг, йӕ бинойнаг кӕм цӕры, уыцы мӕсыг, ӕмӕ йӕм бинойнаг йӕ къух радардта ӕмӕ йӕм ызгӕпп кодта ӕмӕ йын йӕ къух ӕрцахста. Уӕдмӕ уыцы уыцы чызг дӕр йӕ фсымӕры баййӕфта ӕмӕ йын йӕ къах рацахста. Ӕмӕ лӕппуйы дыууӕрдӕм кӕнынц. Дыууӕрдӕм кӕнынц, арвӕй зӕххы хсӕнӕй кӕрӕдзи мидӕг ивазынц, ӕмӕ хо чи у, уый дзуры усмӕ: Ай ме фсымӕр у, ауадзӕй. Ӕмӕ ус та зӕгъы: Уый де фсымӕр уыди, ӕмӕ дӕу уыди, ныр та мемӕ цӕры, мӕн у. Афтӕ быцӕу кодтой ӕмӕ сӕ бон нӕ уыди баныхас кӕнын. Стӕй баныхас кодтой афтӕ, мӕй дыууӕ къуырийы лӕппу уыдзӕн хойы, дыууӕ къуыри та чызджы, ома йӕ усы. Ӕмӕ афтӕмӕй лӕппу мӕй фестади, ӕмӕ-иу дыууӕ къуырийӕ хомӕ куы уыди, уӕд-иу ӕй йӕ хо хордта ӕмӕ хордта. Стӕй та-иу йӕ усмӕ куы бахауди, уӕд та-иу ӕм йӕ ус ӕрзылди, ӕрзылдис ӕмӕ иу йӕ тыхы бацыдис. Мӕхирдыгӕй зӕгъдзынӕн, ацы таурӕгъы сӕйраг хъуыды у, хиуӕтты хӕрын кӕй нӕ хъӕуы, фӕлӕ уарзын ӕмӕ зындзинады семӕ уын.